eh, zviri sei matraders pavhidhiyo ranhasi iri nda kuratidzai kuti ndakapinda sei iyi trade randikapinda iri handitika pagain x eh, triple nine handitika right eh, chinhu chekutanga ndechekuti tinofanira kutanga tabata direction ichi yetrend handiti saka makatarisa kubva kudenga kwesoko trend redu riri pachi riri mudown trend handiti takatarisa pasi handitika ndo chinhu chekutanga ichocho zvekuti takauya kuweekly time frame handiti tichanoona zveshuwa kuti chi chakatarisa pasi handiti ka right then tinouya totanga kuanalyza structure yedu handiti ka structure yedu tikuona kuti tikubreaker structure tichienda chi kuzasi tauta rowa impulsive move iri iri handiti tiri muweekly chi time frame saka zvazvinoita mai ndezvekuti price inopota ichimbogadzira chii mamoves ekucorrecta for example tikadzika nditi tomhanya tinozonocorrecta tichidzoka tichiita chi tichigadzira mastructure akasiyana siyana anditika right iweekly time frame e, tichanouya chi kudaily time frame anditika tauya kudaily time frame kuti tisa tisarebese vhidhiyo handitika achanyanyobve chi kudenga tichanoona kuti tine ma mapatterns aigadzirwa nechi nechinhu chedu ichi chipeya chedu ichi handitika e, eh, market yobva ita sei yobva yacontinue handiti yacontinue kudaro payakarwa impulsive move iri handiti kuweekly time frame kuti maretracements utu hatikuukoku utu hatina kutiona handitika but mutime frame muchi e, yedaily turimo andimuona same way market yedu iri kungogadzira chii mapateni ende mapateni aya kune wakaona vhidhiyo redu nemachat patterns vanomanzwisisa andiona anenge achitiudza kuti trend riri kuita sei riri kucontinua handiti riri kucontinua rakatarisa kupi rakatarisa pasi handiti tichibva tanomuvha too tanoenda chi mu muh4 handitika saka muh4 tine structure ishi yanga ichigadzirwa paarea panapa ishi handitika rege ndirarise chi screen tinyatsoiona zvakanakanaka right takazuma tikadai handiti tichanoona kuti market yangu yaigadzira yaigadzira sin iri rinenge wage iri anditika maketi yaigadzira chii sin iri raitange flag iri anditika saka zvinoitika nezvekuti maketi isati yagadzira chii uku kwese uku anditi paeria apa vanhu vakaona kunge chii pari kugadzirwa flag anditi right wanonge pari kugadzirwa flag vanhu vakamanipulatwa nemuvhu iri chekuti flag redu handiti vanhu vaiona iri maketa isati yapedza kuita sei kugadzira handiti paarea panapa apa ndopakachinja paka direction handiti mukuona saka vanhu vese vaisela vaitsvaga maselling opportunity vachiti chichabreaka chorwa retest chodzika handiti mastoplos avo ese anga akazara mukati umu ndobva varohwa nechi nemove iri handiti move iri takauya kumachat patterns kwedu tinonoona kuti iclear chi double top handitika tine top number one top number two handiti tobva taita chi necline yedu chi paarea panapa handiti saka entry ranga rakatraina rakanaka taifanotanga kurowana uku handiti tobva tanowana rimwe chi paretest panapa handitika right panobreaka structure panapa tobva tawana rimwe but ndakanonoka kumaona chi ese handiti ndine dzimwe match dzandairowa saka ndazowana entry rangu apa apa chaita kuti ndipinde ndichikunodai ndadrawa machi matrend lines angu handiti aya tikati trend line rinodhurowa pane pachitacha chi kakawanda wanda nditika right ndakadhurowa trend line rangu kudenga nekuchi nekuzasi anditika right semunhu anotrader same pattern ndakunzwisisa mapattern ayo kuti chi anobehava sei andini maona kune e, mapattern ekuti harigadziri chi chistructure ichi haribude kunze rinongorespecta robva raita sei robva radzika andimuona kwete rekuti rinotanga ragadzira chimwe chistructure kuzasi rotamba futi pakati ronogadzira chistructure chekudenga rozodzika andimuona saka zvandoita manje kuti ndizoziva kuti peya iri rinobheva sei ndinodzokera kumashure ndotanga kuona kuti paigadzirwa peteni yangu iyi vanhu vaikuvadzwa papi paigadzirwa peteni yangu iyi vanhu vanokuvadzwa papi handiti muona ndaka ndichinyora mubhuku zvinhu izvi zvinhu zvimwe zvacho ndinonyora chi mubhuku so that pandinoona setup rangu ndinotsvaga mubhuku kuti uh, out of ten masetup anouya papeya iri anobehavha so so so saka maconditions aya tamamita tama here kana tamamita anondaza tichaibva anemuona saka inini manje e, ndakazouya paentry rangu iri anditi ndakaona maketi yangu iri apa apa anditi mumwe munhu aigona kupotsa entry achimirira kuti maketi yaiite sei since iri patrend idzoke uku idai idai idai yozodai anditika right but manje tikaita kuti ndiwedzere confidence apa kuti trend rangu raibva ka ndakanoona mpetin handiti tobva tabreaka chi neckline handitika tabreaka neckline yatiri kuti neckline apa paarea apa tapa breaka takarova retest apa handiti tobva tadzoka apa nava ndaziva kuti hatichadzokere uku andimuona iyi reason number one handiti number two m uyo agadzirwa uyo handitika machat patterns pangu pakagadzirwa m handiti maketi yakufamba chakaita futi kuti ndibhilivhe kuti emu wangu inyama makanotarisa wiki iri handiti rihombe pane wiki iri which means kuti mastops ese yanga ari padenga apa handiti liquidity yese yanga iri padenga apa yakananurwa nechi neuku saka liquidity yakatoshorwa uku apasina need kuti chi atore imwe liquidity handitika right then makada kutarisa futi tiri paneckline pane client pangu panapa paarea panapa handiti eh, chinhu chakakurisa chika chibvise orit tongodhurova panapa tiri pane client panapa handiti tine kendo iri regreen iri kendo iri takauya mutime frame diki handiti muchanoona kuti iri test yepachi yepane client handiti mukuona right tikanouya lesame h1 ishi ndomuvhu iri rirapa iri handitika iri testeshi eneklin handiti then vanhu vakapinda papa ndobva wazorohwa neretest ishi yakaitika futi handimoona then pakagadzirwa structure ishi tinoona kuti maketi yakagadzira low ishi handiti ndobva yatanga yagadzira high ishi ndobva auya achirowa futi vanhu which means kuti akastopa vanhu vakanga vapinda paarea ishi ishi handiti muri kuona manje saka entry rangu ranga raita sei ranga raibva ndobva ndapinda andimuona saka ndiri kuholda handitika kuti chisvikewo at least pazasi pabhuru handiti ndobva ndazoita sei ndobva ndazobuda i hope vhidhiyo rino rine zvaraita sei zvarakudzidzisa handitika kana rine zvarakubatsirawo dzvanya like comment or share yawo kune mamwe matraders anditika kune vasina kuita subscribe kana manakirwa une channel ino yanditi go through mamwe mavideos muone kuti eh, iri bho here kana yakunakirawo wodzvanya chi subscribe button anditika eh, tosangana pachi panext video